No pressure. So genau sou déi schlau Saachen, déi s de elo grad gesot hues, wéi de Mikro nach aus war. Okay. ähm, dass mer kënnen driwwer schwätzen, iwwer sou nei Frëndschaften an den Ënnerscheed tëschen Frëndschaften a Bezéiungen, ähm, a wéi een iergendwéi checkt, wann een eng nei Persoun kenneléiert, ok gi mir elo gutt befrënnt oder sinn do och sexuell a romantesch Interessen, da geet dat éischter a Richtung Bezéiung an wat ass iwwerhaapt mat esou där Grozon do dertëschent? An also wéi definéiert een och zum Beispill eng net platonesch Frëndschaft? Wéi decidéiert een, datt een elo kierperlech mat enger Persoun ass an datt dat awer nëmmen eng Frëndschaft ass esou? A wat ass do den Ënnerscheed esou? Dat ass esou komplizéiert. Ma hoffentlech kenns du dech aus mat deene Saachen, well ech hu keng Ahnung.

Ech hunn déi lescht Deeg vill effektiv driwwer nogeduecht, wat den Ënnerscheed tëschent enger Frëndschaft oder Frëndinneschaft ass an tëschent enger fixer, fester Bezéiung. An ech si méi duerchernee wéi virdrun. Jo. Jo. Also ech hu probéiert doriwwer nozedenken, wat fir Saachen een deelt mat Persounen a wat éischter zu dem Beräich Frëndschaft an zu dem Beräich Bezéiung gehéiert. An eng déi éischt Saach, déi mir natierlech agefall ass, ass Kierperlechkeet. Mhm. Also Saache wéi Kussen a Kuschelen an sou. Mhm. Woubäi ech dann geduecht hunn, och a Frëndschaften, déi platonesch sinn, also wou ech net mega kierperlech sinn, sinn ech trotzdem de Leit no, oft. Also sou dass ech se ëmaarmen oder dass de méi no beienee sëtz oder sou. An dass ech, dunn dunn hunn ech mega laang driwwer nogeduecht, dass ech et mega blöd fannen, dass et net méi ok ass a Frëndschaften ze kuschelen zum Beispill oder sech no ze sinn, well da wär et och net sou krass, dass de muss eng Bezéiung hunn fir déi Saache kënnen ze kréien. Jo. An ech hu selwer festgestallt, souguer wann s de mat enger Persoun befrënnt bass, eng platonesch Frëndschaft hues, A kloer ass, dass souwuel du wéi och déi aner Persoun u Kierperkontakt interesséiert ass oder einfach eng méi kierperlech Relatioun ze hunn, dat auszehandelen, einfach driwwer ze schwätzen. Et ass esou lusch, well s de einfach keng Virlag dofir hues. An ech perséinlech, ech hunn dat virun e puer Méint fir d'éischt a mengem Liewe gemaach gehat an, jo, ech hat einfach och näischt, wourun, wourop ech mech baséiere konnt aus mengem Liewe bis dohinner. An dass net, also dass einfach sou krass, dass et einfach wann s de mat enger gudder Frëndin doriwwer wëlls schwätzen, wéi eng Zort vu Kierperkontakt s de der mat hir wënschs a wéi oft, dass dat dann sou awkward ass. Jo, jo, well ech mengen et an eisem Kapp sou eng mega krass Trennung tëschent. frëndschafteschen Interessen a romanteschen a sexuellen Interesse gëtt, dass esou Saachen, déi iergendwéi an der Mëtt leie wéi Kuschelen, dann direkt erëm do iergendwéi dorunner undocken, ah okay, mee vläicht wëll déi Persoun elo Sex mat mir oder iergendwéi huet romantesch Interessen oder iergendwéi romantesch Gefiller oder esou. An dat ass da mega awkward, well du bass befrënnt an da kéint et sinn, dass de, dass sech dat iergendwéi ännert. Mhm. Doduerch. Also ich mengen dat ass e bëssen déi Angscht, déi, déi hat an Drustécht, déi ze duerchmécht, oder? Also bei mir war et dee Moment zwar net dat, mee et war einfach eleng einfach de Fait, dass du driwwer schwätz. Mhm. Ähm, ech mengen, och wann du net gewinnt bass, an enger sexueller Bezéiung mat dengem Partner iwwer Kierperkontakt oder iwwer Sex ze Ja, das schwätzen, ass dat och lusch, well du net gewinnt bass, iwwer déi Saachen ze schwätzen. Mhm. Well du net gewinnt bass, ähm, ze soen, ech hu dat Bedürfnis, dech an den Aarm ze huelen. Ja. Well du, also fir mech, wann ech dat fir d'éischt zu enger Persoun soen, dat kascht mech eng gewëssen Iwwerwannung, wann et net einfach nëmme generell ass, fir Moien an Äddi ze soen. Ja. Oder kann ech mech méi no bei dech leeën? Ja. Mhm. Also natierlech schwéngt och domat, dass et eben esou konnotéiert ass, dass et sexuell konnotéiert ja. ass, dass een dat éischter mécht bei enger Persoun, un där een interesséiert ass, ähm, an dass een Angscht huet, dass déi aner Persoun dat vläicht kéint fälschlecherweis unhuelen. Mee et ass och einfach eppes, wat een net gewinnt ass. Ja. Jo, et mécht dech halt mega verletzlech, well sou Bedürfnisser ja. oppe leet ans du net wees, ob die aner Persoun dat selwecht Bedürfnis huet. Du kenns zeréckgewise ginn. Ja. Dat schwéngt och mat ja, dat Scary. Ja. Ja. Du kéint nämlech en Nee kommen. Mhm. An dann ass et wierklech awkward. ja. An dann op de Recht vum Owend muss man nee verbréngen oder vum Moment. Ja. Jo, an anerersäits hunn ech awer Frëndschaften, wou sech dat mega séier erginn huet, well, also ideal am Fong, wann s de laang mat enger Persoun befrënnt bass an déi Ebenen net hues, gëtt et iergend, also wat s de méi laang keen Kierper oder keen enge Kierker Kierperkontakt hues mat enger Persoun, wat et méi schwéier gëtt mengen ech dono ze froen, a wann et vun Ufank un iergendwéi eng Frëndschaft ass, wou s de dech regelméisseg un der Hand hëls oder an den Aarm oder keng Ahnung niewendeen aschléifs oder sou mhm. ähm, an dat so direkt schon am Ufang so bëssen ausgemeet ass, dann ass et du noch nemi lusch an oder manner lusch so. Mhm. Mee dat also ech, ech fannnen geschitt mer ëmmer méi oft a virun allem och mat queere Persounen, also mat net hetero Persounen, well Ech weess et net. Ech weess guer net firwat. Vläicht well souwisou scho verschidde Virstellunge vun Normalitéit oder wat s de solls maachen a wat s de net solls maachen, esou e bëssen hannerfrot ginn an datt dat da vläicht méi einfach gëtt. Oder well ech iergendwéi och eppes. Verbënnt? Ech weess et net. Ech hunn awer mir d'Gefill, dass grad meng Queerness mécht, dass ech manner Kierperkontakt zum Beispill mat Fraen hunn, dass ech mech och méi wuel fillen, e Mann mol heiansdo casually unzepaken, also e männleche Kolleeg, wéi eng Frëndin. Sou. Jo, dach, dat kennen ech zwar och. An dass ech mierken, wann ech bëssen, wann ech gedronk hunn, dass. mer dat dann méi liicht fällt, also dass et dann och also einfach reflexarteg passéiert, dee Reflex hunn ech net, also seelen, wann ech jo am normalen Zoustand esou. Jo, well een sech dann einfach méi Gedanken mécht oder esou Barrièren huet. Jo, ech hunn et d'lescht Kéier nach gemierkt, ech ech hu mech mat enger Frëndin ënnerhalen an zu engem Moment hat ech wierklech de Reflex hat un der Schëller unzepaken, dat huet sech einfach esou erginn, mee ech hu mech selwer dovunner ofgehalen. Jo, dat kennen ech mega gutt. Jo. Ech weess net wourun et läit, war einfach wierklech esou an dat nervt mech, well dat gehéiert jo iergendwéi dozou oder dat dréckt jo och eppes aus, esou e bäileefegen Kierperkontakt. Ech mengen du kommunizéiers jo och domat a virun allem dee Moment war et och d'Energie tëschent eis an jo dee Moment wou ech mech zréckhale, kréiert dat eng gewëssen Distanz. Distanz, jo. Jo an also ech mierken och, dass wann ech laang meng Frëndinne mat deenen ech Kierperkontakt hunn net gesinn, dass mer eppes feelt. Mhm. Also dass mäi Kierper wierklech esou ass so ech brauch Léift an no sinn an weess ech net wat an also dat wierklech esou och vermëssen einfach esou déi Wäermt ze spiere vun enger anerer Persoun an esou eng Aart vun Nähe, wéi seet een dat op Lëtzebuergesch? Proximitéit. Nee, Tessy. ähm, déi nee, ech auch brauch, einfach fir datt mar gutt geet. Ja, so. ja an also dat ech zum Beispiel schéi fannen, datt ech déi meescht vu menge Frënn a Frëndinnen och an den Arm huele fir Moien ze soen. Mhm. Ähm, obwohl eng bis jo och irgendwéi no ass op eng aner Aart a Weis. Mhm. Mm, oder auch et okay ass sech méi laang an den Arm ze huelen mm. oder ähm, mech mega freeën, dat ech tendenziell puer Leiit hunn, Dich kann soen hey kënne mal Kaffee drénke goen an kannst mech an den Arm huelen, well sprach dat grad. So. Mm. Ich muss soen fir mech ass zwar Riesenënnerscheed ob ech eng Persoun fir Moien an Äddi ja, ze soen an Arm huelen oder ob et ja zwëschen denen zwee zu enger Ämlung ja. Ämlung kënnt, well dat wg dat deen dat se wkeg Wéi e Ritual, also Begréissungsritual, war do nach net wierklech eppes iwwert d'Intensitéit oder d'Qualitéit vun der Relatioun onbedéngt ausseet. Mee dat anert schonn. Ok, eng aner Saach, iwwer déi ech nogeduecht hunn, wou ech iwwert d'Ënnerscheedung oder wat ee mateneen deelt a Frëndschaften an a Bezéiungen nogeduecht hunn, do war een nogeduercht ze vill, dat net schlëmm, war esou d'Regelméissegkeet vum Kontakt, also wéi s de enger Persoun zum Beispill däin Dag ziels, wéi s de Ënnerstëtzung sichs, wat s de vun dengen Erfarungen, déi s de an dengem Alldag méchs, deels. An dass tendenziell mat engem Partner oder enger Partnerin an enger fester Bezéiung jo esou ass, dass de dech wierklech all Dag héiers, e puermol am Dag, dass de déi gréisser Ereignisser vun dengem Dag awer, oft einfach ziels an ech hun awer och Frëndschaften oder Frëndinneschaften wou ech dat genau sou maan tatsächlech virun allem wann ech grad keng fix Bezéiung oder Bezéiungen hun well ech einfach d'Bedürfnis hun iergend engem vun mengem Dag ze zielen heiansdo mee ech hu schon Frëndinnen déi ech einfach all Dag héieren an déi ech all Dag froen an wat leeft se an eng aner Saach iwwer déi ech nogeduecht hun ass wat een zesumme plangt a fir wéi laang Zum Beispill, ob ee sech virstelle kann, nach an e puer Méint zum Beispill an d'Vakanz ze goen oder iergend e Projet zesummen ze maachen, sief et berufflech oder hobbyméisseg. Ah, en anere Punkt, gemeinsam Hobbyen, ob s de zum Beispill zesummen an de Sport gees oder iergendwéi zesumme gären danze gees oder iergendwelch aner Aktivitéiten oder esou. An Ja, och do fannen ech d'Müh mega schwéier, et opzedeelen, wat man ech elo mat Frëndinnen a wat man ech elo mat Leit, mat deenen ech an enger romantescher Bezéiung sinn. Esou mhm. well also och do sinn heiansdo mega grouss Ënnerscheeder, awer heiansdo och guer net. Et gi och Saachen, äh, do ass et ziemlech egal, mat weem s du et mëss, also soulaang déi Persoun, also do kënnt et net iergendwéi op d'Frëndschaft un oder wéivill s du mat där Persoun gemeinsam hues. Wann ech lo Loscht hätt mat engem Vëlo fueren ze goen, ob dat elo mäi Partner ass oder meng Partnerin oder eng Frëndin oder Kolleeg, do wëll ech dann einfach nëmmen iergend eng Persoun, déi déi Aktivitéit mat mir mécht. An dass dann vläicht dee Moment méi onkomplizéiert einfach meng Partnerin ze froen, wéi eng Frëndin, mat där ech net all Dag schwätzen oder wéi och ëmmer. Also ech mengen, et sinn jo och einfach deelweis pragmatesch Saachen, pragmatesch Froen, déi do mat eraspillen. Mee jo, dass wat ee mat weem mécht. Also ech mengen, do spille jo mega vill Saache mat eran, och wéi vill, et sinn och meeschtens onausgeschwate Saachen einfach, den Androck, deen een huet par rapport zu där anerer Persoun, wéi vill si wëll u mengem Liewe bedeelegt sinn oder mat mir deelen oder wéi een Intimitéitsgrad déi Persoun wëll hunn. Dat beaflosst jo och dann dee Moment, wat ech virstoen, wann ech d'Gefill hunn, okay, ech mengen net, dass déi Persoun un enger Frëndschaft interesséiert ass, déi esou intim ass, dass mir elo kéinten zwou Wochen an d'Vakanz fueren. Ja. Ähm, ja, da kënnt dat einfach net zustan. An ech mengen, esou Saache si vläicht méi kloer äh, bei enger Persoun, mat där s de zesumme bass, ja. well du weess de, ja, déi Persoun. huet mech gäre ronderëm sech, bon bei Frënn och, mee ginn also ech mengen ech hunn och Frëndschaften wou een dann och vläicht jo no engem Owend wou et dann gutt ass esou, wou een elo net onbedéngt muss eng Woch um Stéck sech all Dag gesinn esou. Jo mee da froen ech mech erëm also also firwat kann een net eng romantesch Bezéiung hunn wou et och ok ass wann een sech nëmmen een oder zwee Mol an der Woch gesäit? So. Ja. An trotzdem e romantisch Gefiller huet a verléift ka sinn. Also. Ja. Das hm. einfach bequem. So. Ja. Ja, das war. Hm. Also ich merke schon och un menge Freundschaften, Freundinnen, déi an enger Beziehung sinn, gesinn ech de Moment Manner, wie wann se Single sinn. Mhm weil irgendwie klar ist, kann. dass die Person mit ihrem Partner oder Partnerin viel Zeit verbringt oder wie? Ja, genau. mm. oder eben so ja engerseits muss de moment je näicht unbedingt ausmachen mat enger person film wann mat den partner zu summe wohns oder denger partnerin muss je näicht unbedingt ausmachen mat engem anderen vier ähm, gesellschaft zu hunn oder ënner leute ze sinn so méi och fir so banal sache wie ihr ze goen also du hues jo einfach also so as dann de moment an den bezeungen vu menge freundinnen können dann einfach ihren front froen Ja. Muss de mech net froen sou. Ja, ech fannen dat blöd. ja. Also keng Ahnung. Also nee, mir ech, ech kann dat jo och selber. Also ähm, virun allem eng lescht Bezéiung hu mer einfach wierklech vill Zäit matenee verbruecht. An dass jo och bequem a wann ze verléift bass, an dat bréngt mech sou zu engem anere Punkt, mee wann ze verléift bass, wëlls de jo och ronderëm déi Persoun sinn. Mhm. Ähm, an dunn. Ech sinn nach ëmmer bei menger Ënnerscheedung tëschent Frëndschaft a Bezéiung. Dunn hunn ech driwwer nogeduecht, okay, maachen, also maan d'Gefiller wierklech den Ënnerscheed? Sou déi Léift plus dat Gefill vu verléift sinn, wat s de iergendwéi an enger Bezéiung hues, wat s de an enger Frëndschaft net hues? Also sou déi aner Form vu Léift an och vun sou Verbindlechkeet. Mee ech hunn d'Gefill, also vill vu menge Frëndschafte si méi verbindlech, dass mer längerfristeg iwwer déi nächst puer Joren, Deel vun der, vun dem Liewe vun der anerer Persoun sinn, wéi meng Bezéiungen, déi, also déi vill manner stabil sinn an, jo, ech weess et net, also. Et hänkt jo och ëmmer vun de Leit of a wéi vill Prioritéit si wat ginn. Ech perséinlech mierke schonn, datt, also bei menge Frëndschaften, datt alles seng Grenzen huet, sou datt ech wann ech mech grad mega gäre mat enger Persoun ënnerhalen an eigentlech ech kee Grond gesinn, fir net, soe mer, de ganze Weekend mat där Persoun ze verbréngen a vläicht iergendswou hinzefueren zesummen a wierklech einfach intensiv mateneen ze schwätzen an esou weider. Dat ass net esou evident an enger, oder zumindest a menge Frëndschaften, virun allem dat spontan ze maachen, wann ech dat wierklech wëll mat enger Persoun, esou deen Intimitéitslevel, da muss ech dobäi mat engem zesumme sinn, hunn ech d'Gefill, heiansdo well dat engersäits einfach méi üblech ass, gesellschaftlech gesinn. Mega schwéier soen fir no, jo mee wann s de eng Frëndin hues déi déi mat enger Persoun zesumme bass, mat enger Persoun zesummen ass, da start se déi Bezéiung iwwert d'Frëndschaft mat mir. Jo dat war esou e bësse meng Konklusioun tatsächlech. Mir ergänzen eis esou gutt Tessy, mir sollte befrënnt sinn. Hm gutt Idee. Dass et einfach eng aner Hierarchie gëtt tëscht deenen zwou Bezéiungsformen. an dass sou net also well hunn ech mer hunn ech mech gefrot okay wat ass bei net platonesche Frëndschaften wou's du wierklech och matenee kuschels vläicht Sex hues ähm dech heemels wat och ëmmer wat ënnerscheet dat dann erëm nach vun enger Bezéiung well also du hues dee Grad vun Intimitéit du hues dee Grad vu kierperlech no sinn du hues dee Grad vu vill Zäit matenee verbréngen oder sou mee et gëtt einfach sou deen sou wéi eng sou eng Trap oder sou an eng Bezéiung ass nach eng Kand der Hierarchie sou déi Trap driwwer. Wat mega vill Saachen och mat sech bréngt, och dass ee vill méi Konflikter zum Beispill an senger Bezéiung toleréiert wéi an enger Frëndschaft. Wou du an enger Frëndschaft gees soen, firwat ploen ech mech weiderhi mat deem Mënsch? Komm mer gesinn eis elo mol e Mount net an da kucke mer eng Kéier weider. A wann s de dat géings an enger Bezéiung soe wär d'Bezéiung eriwwer, wann s de dech e Mount net gesäis. An deene meeschte Fäll jo. Am Fong mécht et wierklech wann e also wann e so méi lang driwer no denkt net mega vill sinn ja mee also das egens die psychologesch ech mengen mhm. he ze denken doch driwer no wann ech wegg mega gut eens gi mat enger person meng mega gut freundschaft hunn an wegg einfach passt an allen hinsichten an ech befirstellen was mit der person ze summe wie da wäret flecht manner gut ja an wat du den ënnerscheet ass am endeffekt keng ahnung mhm. Mee et ass iergendeppes un der Dynamik, un der Energie tëschteneen, wat, wat dann ännere géif. Jo, déi, also dat mécht, et gëtt iergendwéi esou serious an esou schwéier iergendwéi, wann een dann esou déi, déi Etapp vu Bezéiung an esou déi ganz Virstellungen an esou dee ganze Ballast bal, dee mat esou deem Label matkënnt. Jo. Jo. Ech hu mech nach zwou Saache gefrot. Da schéiss los. Muss een befrënnt sinn bevir een eng Bezéiung huet? An kann een no enger Trennung weider befrënnt bleiwen? Ech denken t'ass net vun Nodeel wann een eng Persoun schon gutt kennt éier een mat hir zesumme kënnt. Natierlech ännert sech d'Relatioun dee Moment wou een zesummen ass, wat heescht natierlech? T'ass eben oft sou. Kuck! T'ass genau dat wat ech mengen, nee? T'ass jo natierlech ännert et sech dann. Ze verréckt. Jo, well et ebe meeschtens esou geet. Wat een och méi Bezéiungen a Frëndschafte schonn hat, wat ee mierkt, et ginn einfach esou bestëmmt Indicen, déi engem dann iergendswann opfalen, déi drop hindeiten, okay, dat do kéint klappen oder do kéinten an Zukunft Konflikter entstoen oder do kéint et schwiereg ginn. Also wann ee befrënnt ass a sech iwwerleet, ob een eng Bezéiung wëll, mengs de? Jo, genau. oder och wëll ech mat där Persoun befrënnt sinn. Also ech mengen et huet alles mat Kenneléieren ze dinn a sech selwer kennen a jo Signaler vun där anerer Persoun richteg deiten. Wéi entscheets du dann, ob s du wëlls mat enger Persoun befrënnt sinn oder s. De der kanns eng romantesch Bezéiung virstellen? Et hänkt einfach vill domat zesumme wéi vill ech déi Persoun a mengem Liewe wëll hunn a wann ech d'Gefill hunn, ech wëll déi Persoun all Dag gesinn. Jo, ech sinn einfach léiwer bei där Persoun wéi net bei där Persoun. Dann ass dat fir mech potenziell eng Bezéiung, déi ech wëll. Jo, na, ech, ech, iergendwéi, fir mech ass dat net esou kloer. Dat kanns de och an enger Frëndschaft hunn, dat, wat ech grad beschriwwen hunn, mee et ass, wéi ech eben och, wéi aus deem ervirgeet, wat ech virdrun erkläert hunn, einfach gesellschaftlech net Usus. Dass esou, jo, ech kéint och absolut mer virstellen, Just ënnergimien eng Frëndschaft mat enger Persoun ze hunn, déi ech all Dag wëll gesinn an mat där ech mega vill wëll deelen, mat där ech eng intim Relatioun wëll hunn an och vläicht eng kierperlech Relatioun. Mee déi Virlag, dat Muster gëtt et einfach net wierklech fir Frëndschaften. Spéitstens wann déi aner Persoun dann eng Bezéiung hätt, dann hätt eis Relatioun keng Prioritéit méi wahrscheinlech, also et ass komplizéiert. Jo hm ech hunn e Beispill aus mengem Liewen. Mhm. Dat ass ëmmer gutt. Ech sinn am gaange mech mat äh, enger Persoun, mat enger Fra unzefrënnen an mir kennen eis duerch eng vu menge beschte Frëndinnen an äh, hatt huet eng oppe Bezéiung Mat engem Mann an mir hunn eis direkt mega gutt verstanen an also hatt ass nei an déi Stad geplënnert wou ech wunnen. Hie stoet och nach net esou vill Leit an ech hu grad puer Frënn verluer, dat heescht ech brauch nei Frënn. An et ass effektiv esou, datt mer eis bal all Dag schreiwen, hey bass du do, gi mer zesummen an d'Bibliothéik, gi mer zesummen e Kaffi drénken, ah ech ginn op déi Veranstaltung, kënns net mat an esou An ech fannen hatt och flott an ech ka mer och virstellen dass mer eng kierperlech oder eng sexuell Bezéiung hunn an sou an deem Schreiwe mateneen an an deem gemeinsam Aktivitéite maachen an sou sinn ech mer awer iwwerhaapt net sécher wëll hatt lo just gutt befrënnt sinn, kann hatt sech virstellen eng kierperlech net platonesch Frëndschaft ze hunn vue que dass hatt eng oppe Bezéiung huet ass dat jo och méiglech an. Ech hunn mega Angscht dono ze froen vun hey okay wat kannst du dir virstellen wat net och well ech es bëssen gefiel hun hat wieet selwer noch net mhm. ähm, als Angst irgend abs futti ze machen oder dass, dass man das dann als Freundinnenschaft nemmi so ja. onfir belascht as ja. quasi an nemmi so organisch an natürlich irgendwie passeiert ja. oder dass ich dann Rock op hat ausüben an hat dann denkt okay D'Kali ass vläicht just méi interesséiert, well d'mech flott fënnt oder esou. Wat jo net stëmmt, ech ka mer ganz genau esou gutt virstellen, datt mer déck gutt befrënnt sinn an ni eppes leeft tëscht eis. Do spillen ëmmer esou vill Saache mat eran. Eng Angscht, déi ech par rapport dozou och hat, wier also engersäits, datt déi Persoun kéint mengen, Ech géif mech net wierklech fir si als Mënsch interesséieren, mee mhm. just äh, drun, ich war just drun interessiert mat hier Sex ze hunn. Ja. An och dass die Persoun fleisch denkt, ähm, wann sie wees, dass ech theoretisch un enger sexueller Relatioun interesséiert wier, dass sie mech mist a Schutz huele, wann sie dat net wéit an fecht an gif sech distanzéieren zu mir fir meng Gefehler net ze verletzen. Ja, dat ass einfach déi grouss Gefor an déi grouss Angscht, dass d'Relatioun einfach dono, nodeems de gefrot hues, net méi d'selwecht ass wéi virdrun. Och wann s de am Fong just ausgeschwat hues, wat och souwisou do ass. Souwisou e bëssen am Raum steet. An ech mengen, dat kréie jo all Persounen, déi involvéiert sinn, iergendwéi mat. Jo. Mee et gouf sou dee mega absurde Moment déi éischt Kéier, wou hatt an ech déi, wou hatt an ech eppes drénke waren owes a mir souzen einfach bis moies fréi am Café ze schwätzen. An sou zum Schluss dovunner, also mir hunn och vill iwwer sou Dating geschwat an seng lescht Dates, déi alleguer fuerchtbar waren. An da kuckt hatt mech un a seet sou, jo, ëm eng Auer moies oder sou, a firwat kënnen Dates net einfach sou si wéi dat hei? An ech si sou. Oh mein Gott, wat wëlls du mer dermadder soen? Frees du mech grad, ob dat heiten en Date ass? Wëlls du mer dermadder soen, dass du eng mega gutt Zäit hues an dass mer net daten? Ja. Dat ass mega verwirrend. Et si souvill mixed messages. Dat ass wierklech sou, dat hei ass mega gutt, dat hei wär am Fong e mega gudden Date, mee fir mech ass et keen Date. Ja. Hat huet jo am Fong gläichzäiteg béid Saache gesot. Ja. Ja. Si gespannt wéi wéi ja. dat ausgeht. Et bleift spannend. Et bleift äh, spannend. Hal eis um Lafen de Kelly. Mhm. ich mengen ähm, mir belossen net fir haut lo hei bei. Äh, mir do am Endeffekt froh, äh, ob een kann befrënd bleiwen, nodeems een äh, sech getrennt huet vun engem Partner oder enger Partnerin äh, net beäntwert. Ech gi so net Hal meis fir eng aner Folleg. Sex with your ex. Et ass nämlech e riesen Thema. Mm -hmm. Ich meine, wir haben viel darüber zu schwätzen. Voilà. Voilà. An lo kënnt eng flott Rubrik mam Kali. Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal? Ass et normal Oralsex gär ze hunn? Jo, Oralsex heescht mam Mond. Dat Wuert oral kennt der vläicht aus der Zahnpasta-Werbung. Oralsex kann een hunn, wann een zum Beispill u Genitalie leckt oder saugt, wéi un enger Vulva oder engem Penis. Och dat ëmgangssproochlecht Blosen, also de Penis ganz an de Mond huelen, ass Oralsex. Et gi vill Grënn, firwat een Oralsex gär huet. Zum Beispill, well ee mat der Zong méi sensibel ka sinn, well ee sauge kann, well hei duerch de Spaut méi Fiichtegkeet do ass, well een d'Hänn fräi huet fir aner Saachen ze maachen an esou weider. Mee ass et och normal keen Oralsex ze wëllen? Jo, fir verschidde Leit fillt sech dat einfach net esou gutt un, well zum Beispill den Drock vun der Zong op der Klitoris net duergeet, well een sech méi Kierperkontakt zu där anerer Persoun wënscht oder well soss iergendeppes onangenehm ass. Verschiddener empfannen et zum Beispill als onangeneem, de Penis ganz an de Mond ze huelen, well hire Wiergreiz doduerch aktivéiert gëtt. An anere Wieder, si hunn d'Gefill, si missten sech iwwerginn. Lo ass natierlech d'Fro, Wat ass, wann een Oralsex gär huet an de Partner oder d'Partnerin net, oder ëmgedréint? À la base gëllt ëmmer, Ni eppes maachen, wourop nëmmen eng Persoun Loscht huet. Hei muss een déi eege Grenzen an d'Grenze vun der anerer Persoun onbedéngt respektéieren. Mee et kann ee probéieren, e Konsens ze fannen. Do hëlleft et zum Beispill, wann een driwwer schwätzt, wat sech gutt ufillt oder och wat sech net gutt ufillt, wat een dodrunner gär huet a vläit eng aner Manéier ze fannen, woumat een dat Bedürfnis ersetze kann. Ass et normal, sech weder als Jong nach als Meedchen ze spieren? Jo, an et geet enger Reie Leit esou. Déi benotzen zum Beispill heiansdo fir sech de Label trans oder net-binär. Trans oder transgeschlechtlech, transgender, heescht, datt ee sech net mat deem Geschlecht identifizéiert, wat ee bei der Gebuert zougewise krut. Verschidden Transpersounen fillen sech als Mann oder Fra, mee verschiddener och net. Net-binär heescht, datt déi binär Kategorien vun Mann a Fra net bei ee passen. De Begrëff kënnt vu bi, bi heescht zwee, a binär kennt der vläicht aus der Computersprooch, déi aus Nullen an Eente besteet, also aus nëmmen zwou Kategorien. Mee Mënsche si keng Computeren a loosse sech net esou einfach an eng binär Siicht vun entweder oder erandrécken. Och wa vill Leit mengen, datt et nëmmen zwee Geschlechter géing ginn, deem ass net esou. Also jo, et ass normal, wann ee sech weder als Jong nach als Meedche spiert. Wéi eng Geschlechtsidentitéit een huet, kann ee selwer bestëmmen a selwer benennen. An déi Geschlechtsidentitéit gesäit een och net ëmmer vu baussen. Wann een sech net sécher ass, mat wat fir engem Geschlecht sech eng Persoun identifizéiert, kann een einfach froen. Et kann een zum Beispill nofroen, wat fir en Numm a wat fir e Pronomen eng Persoun benotzt. Verschidde Leit benotzen heen, anerer benotzen hatt, nach aner Persounen hunn am léifsten, wann ee se nëmme mat hirem Numm usprécht an net mat engem Personalpronomen.